Ebijana biamoire gotorokia ebikone. Egento ngosaba kia omorero abagaka more aba bare mochi gocha gitutuma saba kobua obempio ororo karabera kando. Bera kando bera kando abangwana aba babe bamiokani. Bono iga amang'ana naro agasene bo egetutu igaa.

In fact, mpaka 2017 banto mbamaete ng'a Gavana ng'a Senator orenge Nyamira County, kera omonto achorete omonto oye in mind, abande bateba noko ng'a omogeni, ande bateba noko ng'a omong'are. Lakini ekemanyererio pi oyo orenge etebe agarukirwe ok oke bonsi mbarenge etebe, lakini oyo oirete aye korukwa okong'a omong'are. Inkimineti igaa, rieta riria okong'o. Tiga tosireri. Bono togoika etebe, omongwana oria okong'a omong'are are korokwa bono gose nokong'a omogeni. Abanto bagaakera okong'a omong'are, abande batagete goakera okong'a omogeni. Eventually okong'a omong'are akabua. Naende actually monto taiyo oebire buna okong'a omong'are egekogera igo okare abanto bange mbamotagete. Egaikera twenty seventeen tokamanya konya go- go- gochanuka bono, tokamanya ng'a oh okay. omonto tobwenereti twaba gochora twarabwenerete gochora mo omogeni. Bono ntochia totumia erieta okong'u, togatumia erieta omogeni, tokamanya ng'a oyo nere bwenerete koba eseneta riria ya nyamira. Naki achoreire kabere, akaba narenge better kobua oria omotang'ani. Ninche ndigie oria omotang'ani mokomonyora okong'u mong'ao are, ntebi nkayi aregere moborie amaswali abere atato, nkayi achiete gochia. Bono niga bogetutu amang'ana ndang'eire. Ataben 2027 intwe kobwate Clive na Clive. Inare gosaba kwansa buna tore igaa. Eh? Ebijana ebibere, yaya kira. Embero bagochiera Nyamira county igaa ase akorokwa ng'a Kitutu Masaba na Egekone. Intwe kobwate Clive na Clive. Clive Kisairo na Clive Ogwora. Bonsi na ebijana, chindaru mbabwate. Nari ng'a oyomo ng'obeke are eberore, oyonde tari kobeka. Lakini bonsi pi, nabo bakare etebe. Bono onye tabori kindi, ngocha orare Clive omong'ina atige Clive oyo atagete. Nabo amang'ana akare igo, Clive Ogwora na Clive Gisairo. Eeh, abangwana aba bonsi, tiambaeti history yabo kidogo. Abangwana aba bonsi na abasae, naende inche egento egiankunire omoyo one ime, ng'a bono abagaka banchire tibababere kando, gose onye mbaranchire lakini buna egeroundi kere, tibababere kando, torarore vijana bibwate okorengereria oko- okong'ao, korachoo. Intwe gose onye Shadrack nabo bamenyerete gochia abwo Timothy naende tonyore ng'a soanyi oyo nooo kaba kando tiga chitiringane, tiga yoke evijana ase evijana etokoburoka ase egesongo ng'a a youth derby, kisumasaba ekero egekone tiga baminyokani. Abangwana nabasani, tibaminyokani, Cliff Kisairo na Cliff Ogwora, eh bono. Bono inche naetwe omoyo, ekero onyora ng'a evijana nabirobetwe gokora Nyamira county ase okobua ng'a Kitutu Jumaa Saba, naigwete buya sana, nyambate ng'a aba bonsi oyomo bwa gochia koba are omojumbe oo ne twenty twenty seven, bono iga omojumbe one Cliff Kisairo, lakini Ogwora ochire, bono oyogochia kobua nere ochia koba omojumbe one, igo ngochia goaka nde kura Nyamira county Kitutu Masaba. ingoake ekura, ng'akere oyomo obo. Cliff Kisairo na Cliff Ogwora nabo bakaro. Eeh, abasae eki nekegento keng'ete omoyo. Egento gia kabere keng- kekagasaine igare neke, abangwana aba, ibairwete sana gokorora abanto. eh ecampaign yabo omanyete gisa eragete ecampaign funny for the first time naende akabua, akarusia abagaka baria bonsi pi barengeo akababua. Chiamanyete ng'a kobua ekero ogotutuma ase abatari mocheso, Shadrack aboreti egekone, Suanya akaboria agasomia abana agakora ebinto biabo bado tabueti. Nyambati akaboria mpaka akarokwa Naomi ng'a motinyie amariga, inche arenge egento kiange rahisi. Clive na Clive bachire bono. Abangwana aba oyomo aboreti for the first time akaira, oyonde mbarabwo tochi gosoa. Abasani, mbebangete enchera bagokora ebinto, oyomo agasiria kwagacha chinyomba okwagacha gwoka. Clive ogwora chinyomba kwagacha, tombe, kemera, oisire goika bo getutu ng'igwete. Tiga tore onde achi ng'u onde bwensi otabwati nyomba ochandegete, ntebi ndigie omongwana oyo ase abagachire. Chinyomba akoruta okoruta. Ee, buna bono achete akagachera omong'ina gete aria naigwete esitori omongwana are gokwana na online, ng'a akagachera omonto mpaka obwate eng'iti nyomba atamaeti gose namete neng'iti. Mpaka bono eng'iti eria ekaba enene egakina, egaikera aase eko- ekoru nyomba, riba ararire, yarusia enyaro, yagenda yaragera okomobwatia igara, yairana korara.

Gochia ensemo eyende, na omongwana oyo akare ao korokwa ng'a Gisaero, esukari ng'weete akoenane enusu kera aase, timanyeti naki naye totoretere ebinto buna ebi ase erijanda y'omochere. Baminto tokore amagenderero, echiro eyio ekoa abanto esukari, nere ting'etige, lakini na esukari akoenana na korareri matiang'i. Eyunivasiti, akaragita karabe buna gokura. Aya, naigwete ebisu ebirase konya koagachwa bire goeta goeta bike bike chisukuru. Tindabas nyo tindanyora statistics, barimo goikera Gisaero,

Buna bono Aramu Nakuru tomomaete 22,500 akorwa ogenda gokora ki? Oruere abana esukuru, akobeke kando obekere abana esukuru inkwana nare ebasari. Kila egesero tarakwaneka basari buuya, ende tarakwaneka para moono. Bono timanyeti bia agenda yaye nere ri, ndete bari mokonyora kelifu egesairo, mong'ere enamba yane gose motomere ebidio eye monyore, mobore amaswali aye ekero atoe kerengo kiaye nkere ki. Now Clive Ogwora buna momaete ere ne business man nakore research yaye enke, ere ne business man ya bosongo. Egento gekong'a omoyo ekero omonto agocha bosongo abeke business ororo okwo na ogokonya abagusii. Ere na moturi, moturi chigari chiaye chia guardian abagusii bakore chigasi chiabo ang'e bonsi. Alafu nere bono omongwana o Clive Ogwora nere ochire igaa bosongo oigure. Chibusiness gwete gwete abagusia rigeto. Eki nkong'akera omoyo nakio imo nkwano naye bw'obogambi na abagusia agokorana gekogera okonyora ekirwe korwa mega. Bono inche ase abangwana babere onde nachorwe tinteti komanya gekogera na abangwana aba orokire nakio nabo bakoba successful at their own capacity. Engoko araneti engoko center chingoko ng'wete chire ogosia elifu ngapi akoni amagena. Eki egotoo omoyo ng'a gusii nabo okore ebusiness egokonye. Na omongwana oyo nere Cliff Ogwora nere chibusiness akora bosongo igaa onde tigokomonyara tari mocheche. Nere bono kiabeire nere narorire ako abanto omoegeka kogera ng'a nabo ogochaka ebusiness gose iga enda obe omonto naende obore ojumbe which is okay. Naigure buya sana ekero nkorora ebinto ebi bikorekana. So abanto bare very successful bakorire ebinto kibiao babeire successful, ekero bagosoa siasa bare successful. Igo egotoa omoyo buna evijana bono buna intwe tokorana intwe omokia kaa twenty thirty two gegoika totachense eh. Mbwate siamo bwate aya msee otasubscribeti mba tinkoba mjumbe oino tinkoba mjumbe otasubscribeti tinkoba MC onye gintagete tinkoba mgavana onye gintagete subscribe iga itoganyete korora evijana ebi naki bigochi gokora siasa yabo ya 2027 titokora bakomerana chieri echi bechigotwomana. Nigo ogwakera oyonde ense. Lakini mbariki bonsi tobakorere interview igaa. Mono mono intwe tokorarigia oyo ore ekerogo, Kisairo. Moborie amaswali are omotwe one ime, aigwete gwateka. Ase ogwancha kwene onye goikera bisairo, mondigerie monto ingomorigia. Esegi eba korwa nyamira erabe ekokana bono ndamorigie one on one. Egento ngosaba kio omorere abagaka more aba, bare mochi gocha gitutu masaba kobua obe mpiororo, karabera kando. Era kando.

Mbuya mono sana abagusia ase mwabeta ase comment section igaa, ntebia ng'a naki orengereretie egame eye ochi koba, egento keria kindagotebie pi, abankono aba babere nabachungusire mbaricheche.